jawinjo na machiegni e kinde machalo koda maendi an atobi jakome nyathi kimirwa kendo an kod okinja makambo ewi got ramogi kaendi got ma sigande lach ahinya e luowa kaendi nikech en e got ma kwerewa nobuore kachako kere ei luowa kaendi kendo kaendi ema pod oting'o juogi mag luo duto te ei luowa kaendi En got ma watemo wuoye kuom kinde ka kinde ka juogi golonwa weche ma timre ei luowa kaendi. Nyinga to bijakome nyathi kimirwa. An kod Okinja ma kambo kaendi Okinja chal nadi kawuono. Oh, Wuod Komenya juogi orwaki got Ramogi ka to gi nyikwa Ramogi duto Ero kamano. ma koro bet ni dwa winjo chike apar mawuok i got Ramogi ka ma juok Ramogi Ajwang' ogolo. Ero. Kendo ing'ega ni kotoch oywak matek to weche richo Ko Wach to- to- nitie.
eh, wach nitie Ero.
E omiyo nyikwa ramogi kuinjo koyuo to ywak mang'eny to ng'e ni wach nitie koro juok ramogi ajwang' kanyo wacho ni okinja makambu wuothie oko irange ni piny chalo nadi koro an kawuok e got ka awuoth e piny ramogi ajwang' wan ing'e ni samoro anyalo wuotho gi lek Ero. anindo aninda itiedero ka to lek wuoyo to koro kodi lek wuotho koda budhi koda migori ero pinyu bado kocha buduog koda piny ale- eh, siaya karasanga eh, baduog al- alwar ka wuod nyong'o ero bukendo chak duoka migori awinji ka witi siprian rabolo idho tek ero koro juogi kane wuotho koda e yor lek e piny Ramogi Ajwang' to wayudo ni gima timre e piny Ramogi Ajwang' Mm. dhano dere Mm. Eh, okinyi mang'ich nyaka iwinje ka nyakalondo mar redio nam lolwe Mm. wacho ni ng'at machi ng'at ma kama kama nyotimo sama solti dek Mhm. ewi tat dane Molo- mowito ngimane mowito ngimane eru nikech dane obulo gweno ni jaum to ok omiye ng'at ma kama kama owuok ne lawo chiege kama ka ore Eh, ka jaduong'ni Mm. to nodwoke marach Eh. ka piny ru oyudi koliero Ito kod maro.
to kod maro Koro ma momiyo juogo neno. Ni nyikwa Ramogi Ajwang' wigi ti wil gi chike Ramogi Ajwang'. awinji Koro gol chik apar matayo anyuola Mhm. ma ng'atgi odere. Mm, Ing'e ni chikegi ka anyuola oluwogi awinji maler to deruok ni dhi dok piny. To nikech nyikwa Ramogi Ajwang' wigi owil kaka nitiyo kod ng'ama odere juogi marachono. nikech Deruok ni en juogi ma luo nek moro go nikech ng'at modere kata kige kitwa kotimbewa kocha mokelo wino jakelo- jakabla giri chiembro lero Eh. en ng'at ma nene oki kotenre kod kaka iko ng'ama othotho ma kawaida Eh, sani deruok otimre marach e piny joluo nikech ji oweyo chike mane juogi oketo ni tayo kaka ne itimo ni ng'ama odere ero ng'e ni kit joluo ng'ama odere nek nyiergo ero to nitie yore ang'wen ma ng'ato luwo ka dhi dere Ero. e piny Ramogi Ajwang' ka nitie yore ang'wen ma yo mokwongo Juogi wacho ang'o?
yo mokwongo Ero.
mako tol joma kawe gi yor ng'ut Ero. e, onene mana ni an ng'utani Ema oting'o weche te. ema oting'o we- ng'utani ema lierogo Ero. E, an ok adwa tho ka, ka adwa tho ka suora Ero.
ah, nitie jomamoko ma bende kawe e yor madho sum Ero.
joma ketho iyegi Mm. kawe e yor math Mhm. en kanyo mo- oneno ni otiekrego Mm. to nitie oganda moko ma bende kawe e yor lingruok e nam Mm. joma kawe e yor pi Ero. en oneno mana ni Kodhi pi e pi to dhi adhiya chuth. pi odhi mana kode makata ka iya kali chuny nam Mm. ti- to oling' aling'a tiwach to yawa wana nadi ma in kigoga mbaka ni nwadhi uradhiya tipomna kuchung' to ni chu- chure Osedhi. Eh, to nikech kwara moga jwang' kia chike luo Ero. ng'ato bodum ni lawe ani bodhigo Ero. haya nitie machielo be ma en wang'ruok Mhm. e joma kawe e yor mach Mm. e gineno ni gigi ng'ig mar mayo bel chachon olore alori ot ochaka chaka ochaka chaka wangi e piny ka chuth e olore alori ot oseolo mafuta kuome to moko bende tinde nitie deruok muma be tinde jomoko dwa donje Mm. jomoko be tinde temo dhi ndara Mm. mondo mtoka ogwegi Mhm. e ma gipondi bungu ka girito tho magi- ma giyiero ma deruok Mhm. moko yiero trela lori kokalo to liga liga mano mano ok nyala Eh, mano ok nyal to ka trela ne aol gi gima gweya to kendo adhi ginene ero ka trela biro to seringo donji bwo trela Mm. a jomoko be yiero mana bas ero jogi ma ane ma athogo jomoa kapango Mm. a jomoko be yiero lori mwawachono ero ngoche ting'e ni yiero apiko loche mamoko gi to kala kala Eh. apiko kabiro to Eh, ma- na osewuok yo benjo ero Eh, koro da, wach ma duogi nowacho ni dag e ngima miyieroni Mm. to bende inyalo yiero to chike miluwo kiiki to dak iyier dak iyier koro chike matayo jalno modere emwadwa wuoye chike matayo ng'a modere ma chik namba achiel e kuora mogajwang' matayi ka ng'ato dere idalau wacho ni ng'a modere e tol ok sir kigonyo Eh, kiyude kuliero Ero. wach mar make Make uru wakele mos warenje piny. owadwa mak- makuru ka tiende kono Wan wamak bade.
makuru bade in, Eh.
in ng'ol tol Ero. mano ok pimni Mm. en tonde ching'ada ng'ada tap tolwari lowo ka Eh, sama olwarno Ero. ng'ato be nyalo kitana pade go boke Ero. Eh, ok igweye gi tiendi Eh. igweye gi tiendi to kendo Remo dok kuomi. remo nodok kuomi Ero. en en ng'am- en ng'am- ng'ama odere tol Mm. Tolno koseng'ad boruombre piny matek, Ero. sama ing'ado tolno Ero. to ji rodhe kendo diro ne ayany. Ero. Ngoro, Ngoro. riwani, Tut kure.
ne kaka ikelo chieni dalani. Tiponi igolo kure.
E, iyanye. To kotiek yanya to ng'ato baye go boke. E obokegi to koro ibayego. Ibaye go boke. E wengene ka dongo, Eh. itegi rotege, Eh. to wiye be duong'. Mm. Kuondego koro mikire ayanye. Ero. ikiro mana ka ng'ama pi kiro pi alot ne ithe ofuwo ma ikodhi mane in obi kodi Ito Ida kendo dalani. kodhi ni ya- dalawa kayo kodhi ni tujugo kure Eh, to wach mane ka ng'ato dere Eh. ni tidembe idembe Eh, ni awade kulungre kubiro to lwari toku aya chik namba ariyo ma bende tayo wi anyuola ka ng'ato odere mondo juogino kik chak duog kendo kuom nyikwayo ng'ama odere kamothoe ne mi ike ero ni kamothoe no Eh. ne mi ike sama ing- ing'eni ka ng'ato odhi olingre e pi eh tidware un wuothuri wath ma ka ng'ane ng'ane be wath ma ka ng'ane to kamoyude no iywaya ywaya kanyo titiende kanyo Eh. emi ike okija chiemo de juogo wuotho koda Eh. adhi adhi koga modere Mm, anedo ka sanduk lik mm. lik mabeso ng'ama nodere To ok ing'e ni kolos sanduk maber kama to juogigo Eh? koro neno ni kare gini en gir ber. Er gir ber. Eh, Na, an ab- an ng'e ni juogi gin chunje modak kuom ji. Ero. An abiro dhi nego ringruokna. Mondo abende oyika sanduk maber kama ng'ane. Mm. Eh, To ing'e ni koyike e tie nam to juogi mamoko luori. Ah, ah. Ni ka- ka ka dhi adera to jogi buna yika e tie nam kuma oyuda. Kata dala ok nyal Ni yika. kata lienda nyikwaya kano ne. Ah, An ok adera. Mm. to wach mantie ko ng'ato odere e nam Mm. to idwaro mana idwa- idwaro yie Ero. midhi ome tirenje maber a ng'ano nitwe nag tol koro eka iywaye nyang' nyang' chamo tiendene tiywaye Eh, nyaka koro idho wath. tiywaye, eh. to kidwa gole Ero. yawo ywaye dichiel bowite oko Aha. Eh, ting'e ni juogi kothoga ringruok ema tho to koneno kisando ringrene to bwok koro nyikwa ramoga jwang' nyaka ng'i ni ka ng'ato otho kuomu kama othoe ni miyike chik namba adek nyakwara mugajwang' babi tayi ka ng'ato dere i anyuolau mondo kik juogi maricho gichak duogi e anyuola wacho ni ng'ama odere ok chiem e liende Eh, kodere ng'ama odere ok ol remo piny ne juogi chiemo kaka ng'e ni chiemo kaka dhiang' diel gweno gin ga chiemb juogi awinji to rombo ema juogi kidwa jasiki gi eh, mani dilego Mhm.
kuchando ng'ato kabisa udwa loko ng'ato janeko iyango ne rombo iyango ne Ilose gi rombo, jaim ir- iyango ne rombo to wiyeno ero iwinjo kiwacho ni odhi okunyi liel eh kuma bi- biyege erieno koro yien mane iriembo gujuogi ero wang'e weche ramogi Mm, kech chuny got ka hembko ero ma weche ramogi Moting'o weche juogi mag eh, moting'o weche juogi mm. eh, ma chiemo bro wuok ni koro wadwa thieth owod komeni osuptande ng'e nolori piny luote osuptande noluo referral ero mar weche ramogi ero mani wi got ka er winj awinj eh, kech wan to kwacho ni ridri mwalo kanyo eh. madhoga ka ginene o madhoga ka glass adek eh. okinyi kichiew ariyo saa abiriyo achiel kidhi nindo Eh. kiny ingima ka siling iler Eh, koro nyakwana mukajwang' nyaka ng'e ni liend ng'ama odere ok chiemie ng'ani ika ika en rombe minyalo yang'o juogi nyasi mare ok onego bed ni dhi alo ka nyasi ng'ama otho atha to ma nyasaye e oluongo juogi mag lueng'en odagi timbe mege derruok olo remo piny e liend ng'ama odere en chiero juogi mo- mokelo derruok ero Ingen kiyang'o dhiang', mano chiemb juogi. Iyang'o diel. Iyang'o gweno. Ero. Nikech gweno bedo neno kibule, Ehe. kata or be idhi ibule neno. Nadhi ch- pok achamo gweno ka ocha. Kiyang'o mago iliende ng'ama odere. Ero. To joma nodere e gweng' te biro chiemo. Gichiemo kanyo. Eh, gichiemo kanyo. Koro gidong' kanyo ka kendo girito kendo kwa kwanye ng'ato mondo odere waduog wariw lwetwa ka eh jogi ng'e ni tinde timo rapar ok gitimga giseng'anyo eh, deruok kama de gitimie rapar koro ng'ama odere en gima iloso e liende mana rombo ah, chik namba ang'wen e kwara mogajwang' ma bende tayi ka ng'ato odere e anyuolau wacho ni ng'ama odere nyaka tim sape e sawo to yie ni timo to chieng' ni yang'o rombo mar thiro juogino ero kik idine. oduog chuth ing'e ni musungu Noduom ni juok luo gi gin mag jochiende. Ero. Be kane gisefwenyo ni juok luo kari chiero gi diel Mhm. kata dhiang' Mhm. mondo juogo ochier Ero. tithire gi rombo. Mm. Koro msungu wacho ni mondo watiek j- jarateng' Ero. sape nyaka tim gi rombo. Ero. Koro iyudo ka jodolo chiemo rinyisie jo kanisa. Lanto ka adwa rombo adwa ni otime gi diel sa obare Jodo- ok du- jodolo ok yie ni time gi diel e to iparo ni ring diel gi ring rombo man mamit ringi diel e to ka koro itimo rapar Eru. ang' ma moni yang'o diel ok an gi yie nikech Idwa ginya- dil juogi e, nindo. nikech koyang' diel ka jokristo boyang'o diel Aha. to gichiero juok ng'ani ko ng'ani biro ga wuoth ilek Aha. gik ma chandou Aha. ka ng'ato tuo to oro ni dhi uri bongu mani to ka ng'ane Ero. ung'wed yadh cha ubomie Mhm. to kuriembe gi rombo Aha. odhi chuth Ok uchak winje uchak kendo. uwinje Ah, chik namba abich nyakwara moga jwang' ma bende tayi ka ng'ato odere i anyuolau wacho ni ng'ama odere oche ok ywag Eh, en oche kbili iliende Mm. joluo ne wacho ni gweno dhiang' diel gi chiemo Aha. michiero gojuogi Ero. ngino or ok nya- or ok yang'ne garombo Mm. koro or kobiro ibo yang' dhiang' Mhm. ibo bulu gweno Mhm. to juogigo kochier gi mada e ruok cha Ero. gi aga or Gidhi luwo nyaka nyikwayo.
nyikwayo ma kucha biro mako tol marach to mam Iwinjo ka ywayo, mano mano remo mano wuok ka- kaneu. eh, to ochegi be ne kidwaga nobiro ywago ng'a modere Ero. Eh, nikech ing'e ni onya- oche nyalo biro ywak Eh, to mugogo moro pok obiro ero. to koro ka mugogo wuok itok dala derruok ma dalawa ka nonie uru
To mago siri monego bed oro oro kom ok jiro winj, winji. eh, oro ok winj Ero. iwinjo ka or be wach iswand Oh. ero limieuru Ero, limieuru. limieuru Iwinjo ka moro bed iro wach, Ero. gi joma sani makia wuoyo. Ero. Nowadwa, Eh. ah, gini ikeli dalawa.
Iwinjo ni kare Iwinjo gima Mugogo to wacho, eh. En mana mar dala. Eh, eh, kaka higa, ji dere. Ah, ah. kata an nyi- nyathina, nyomak mana koma Kusumu. Ero. Eh, koro oche nek dwa. Gin ok- gin chik luo koro ok oyie ni mondo gibi. Dala mar dalawa ni.
Noneuru.
Noneuru yawa, derruok ni tiekowa. Eh, ng'eny mugogo sama biro onyalo owacho te. Iye wang'. Eh, iye wang'. Ero. Nyoche ka waiko wuonwa ka. Eh. Ne derruok achiel. Sani ka waiko wadwa.
Ne derruok achiel.
Nyamera be nwaseiko.
Ne derruok achiel.
Nyathi nyamera be nyocho lingre nam pok oyudo. Derruok timang'o dalawa ka.
Eh.
Aneno eh, ka. Eh? Oh, nyamin. Eh. Koro tero wach nyisi uru oche no riere. Siri wuok e dala ka. Eh, siri wuok e Siri dala. waling' ling' wuok Ang' ka.
gidu- ang' giduoka. Eh.
Haya, chik namba auchiel nyakwara moga jwang' Mm. ma bende tayi ka ng'ato odere e anyuolau. Mm. Wacho ni ng'ama odere ek chak. Awinji.
Eh, en ng'ama idwaro ni wicho wilgo chuth. Ng'eny joma sani pod ichako ng'ato nodere. En ok chaki, en idwaro ni wicho wil kode chuth be momiyo ni ikega kuma odere cha ma kata ka ji wuothi dala to ok nyathi ring butuomre gi liende nyathi mopenjo ga ni to ma en liende ng'a Mm. ni ma en liend baba nang'o ma nonege ni tho wega penjo penjo mafuwo
okija kuma pinyano ta kaka motho yi pi Eh. mondo i- e kinde machon cha okinde ni en e kike dala nikech ochalo ng'ama odere Eh. kendo ka ji noluore obiro kelo remo mondo idala kapo en derruok mochwal ero nyien moko be nitie michwaka chwaka ero ng'ale ne ber abera eh to nodere eh koro ji seche moko ramogi ne nyalo timo ne oruma ero tikele ike gunda ego eh Eh, koro ikele titere e gunda mane ji osethoe mar Kakwargi. kakwargi eh ikane kuro iumo go wang' Eh, to modak adaka nabro dera eh Mowuok kode. Ah, anyway, idhi aora kanyo. Emi tiekruok. Ah, chik namba biro nyakwara moga jwang' ma bende tayo i anyuola ka ng'ato dere. Wacho ni ng'ama okwanyo ng'ama odere ok weye. Eh, mani ng'en koro gombo mari. Ting'o siki.
Eh, kikwanyo ng'ama odere e wi yath. Igoyo mana milome ne joma odak machiegni. Mondo bi one gima otimore.
To jogi koro kobiro, in koro kia. Akikwanye e nam. Dala machiegni gi kanyo. Eh. Mokwongo Ramogi dwa ni ma imake. Eh. Itwe tiende gi togo. Onyalo onyalo lal kendo. Ka kolal to koro ing'eni koro urochi chuth. Orwako remo no kuom. Ah koro kan inind.
Edi ta da kinene. Od ma kata kok okelo ktalek. Eh. Od ma kata kok wang'ere. Kata kana.
Tinena nena tilokri. Tiweya weya.
Kara wachi ni jogo na ni wath man but ka ng'ane. Ero. E koro bro chandi nyaka chieng'. Mm -hmm. Eh, koro ng'ama okwanyo ng'ama odere en ok oa orito nyaka chieng' ik ng'ano koro kose ik ng'ano tikowe gi rombo Awinji.
odhi losre go Idhi dile. idhi dile Ero.
nono to ng'ano Mondo wuoyi kik obar ng'acha gi lek. ah wuoyi wi nyaka chiek kok ol remb rombo piny Ero. wuoyi wi nyaka chieng' chik namba boro nyakwara mogajwang' ma bende tayi kapo ni chieng' moro juogi marach mar deruok odonjo dalau wacho ni ng'ama odere yath tol gi yath modere no imuko kendo iwang'o Ero. e ma kiyudo kodere yath yadhni ing'e ni tong'e Kata odere mana i ot. e tiwang'i pep kendo yath modere no bende ikunyo gi tiende bowang' te tonde ni ing'e ni wang'o te Ero. E, tonde ni ing'e ni kane en ng'ama ne en deruok mochwal Ero. e nyinti ipini ramuka jwang' ka be nitie moko michwalo achwala Ero. Wuod Komenya go ago gaga kata mbaka ka maber. Mm. Boweya ni dhi Kisumu. Ero. Ang'e kendo gumi oduogo donji ya ochilo.
Ang'o ma notimore? Ting'e ni ah ma ng'e jochiende maricho. Ero. Kik pim kuomi.
Ang' kiwuok e got ka. Imadh manyasi. Wan eh, juogi nosewirowa. Eh, ito ito juogo riti. Ng'e ni juok ramoga jwang' teko ne ng'eny. Ero. Ma ka ng'ato dwa goyi piny. Mm. To ka gin juogi ema negoga ji. Juogi lokore kod. Sama ng'ato dwa dhi gine to wach oh Jakomenyo ma puonjonwa ji ro- redio nam lulu Ero. ne midwa nigo Eh. in imwanegi In watieki. Eh, koro ng'at marahuma Eh. en ok itiekega Aha. Eh, duogi kitemo ni itieke tin ma duogi lal kodi koro nyakwara muga jwang' nyaka ng'e Mm. ni yath mo ma ng'ato dere yadhe ni kunyo buwang' Awinji. ing'e ni jowang' ma ka winjo ka penjo ni to maka mowuok kanyo maka mowuok kanyo itero kure ok wawach ni wang'e maka en iwang'e buru odong' buru onge ni kendo nitere ga idhi ted kod aa en kloke pesa kodere ot eh. odno iwang'o kendo eh. ruombre piny eh. mane kaka ikowo yamo marach mar chuth maderruok
aya chik namba ochiko nyikwara mogajwang' ma bende itayi ka yamo marach maderruok odonjo e anyuolau mhm. wacho ni ng'ama odere kosetim sape Mhm. lepe gi gike mane ong'eye gi kor gweng' Ero. iwang'o
Ok idwa ne Ah, tuta no. lep- lepe kupog kendo Tipo no ok idwa ne.
Eh, ing'e ni nyalo rwako nanga Eh? buwacho ni "Eh, abuje abu- ng'ano or- ng'ato aneno gi nanga makwar ma wena ne en abuje Mano dere. mani ing'e ni chiere mani chiere Eh? en gike te Mm. ok pogo wetene Gin iwango gi. eh, kata ng'ama okawo min ode Mhm. noludhe mone nitie kama raber Eh. niwuothoga go e gweng' ji ong'eye Eh. sasa mi- mone ludheno to kuwuoye Aha. to uchiere en en ng'ama idwa nokow akowa chuth Ehe. bawicho wilgo aya chik namba apar nyakwara moga jwang' ma juogi koro tiekogo chik apar matayi ka ng'ato odere i anyuolau wacho ni ng'ama odere ok ywaga awinji Eh, en ok ywage iywago ne ang'o ng'ama ogombo tho goyo nduru onge kanyo en ng'ama iyanya yanya eru chome mana yany en ng'ama juoke anyuola kuong'a kuong'a eru ywak mago meji wewa nadi wewa kapod watindo Eh, mago meji wewa nadi okoro kwach en jiko nene Eh. kata kibiro tibiro ra kiling Eh? kidonjo tego riwa no ere joma ni dala wacho ni ofuwo kiero nindo kanyo to kidhi kanyo kara bende ofuwo nwa en ng'ama riek to eh, ofuwo ofuwo kidhi kanyo to ichwado goboke Eh. mago binjugu mag siala Ero. ofuwo kik iduog ka Mm. dhi chuth O- koro en en nek ywagega Eh, to yien masani yudo ka ng'ato mboro ywak Eh. dhano ringo dhi dala "Eh, otimo kama nang'o ihombe ihombe Awi, nadi eh. en ng'ama kati dhi pi kuro Eh. ka ji ne a to kobaye mana gi- goboke gi kite ni ofuwo oyo miwa tich matek manye Idho nam ka. Kata tow mana e tie nam ka. Eh, jomoko be ywak no "Oh!" mondo otoyo wiye. Otoyo to biro goli. Koro ing'e ne en ng'ama ne timo gik aila go. Mm. To riembo juogi. Remo no kik iduog e dala. Eh, ageno ni kwa Ramogi Ajwang' kowinjo wechegi to dayruok mani piny Ramogi Ajwang' dhi dok chien nikech weche gin weche juogi. Mhm. Juogi gologi got ka Mm. mondo nyikwa Ramogi otigo. Mana kamano kaka iwinjo no Ne wan kod Okinje go Ramogi kaendi, kendo wan kaendi kwako lochik apar matayo anyuola ma ng'atgi odere. Wach mosekelo chochni mang'eny ei miere masani kaluwore kod gik matimre e dala ma ng'ato odere. En okang' malach ahinya ma Luo wacho ni ok owinjre odhiale miyudo ka sani ng'ama odere rwako sut malich, sanduk olosne mar mula, koro remo ni osiko kalor ei dala nikech ng'ato ka ng'ato juogino ringo kuome ni an bende odere orwake kaka norwak ng'ani. Luo wa to ne iko gi mda lip lip mondo remo cha olal. Nyinga Tobi, Jakomenya nyathi Kimirwa.